Gadyrly tomaşaçylar üns beriň. Bu wideony açanyňyz üçin köp köp minnetdar. Ýöne görmäge dowam etmezden ozal size duýduryş bermelidirin. Ýarty gulak restoran Ýarty gulak kargo.

Mähriban ildeşler hemmäňize salowmaleýkum. Blog döretmäge dowam edýäs. Gowy operator entäk tapylanok. Şonuň üçin öz-özüme operator, režissýor, montažýor, stilist, meýkaper, ýagny hemmesi. Ýöne sponsor, podderžka, Ýarty gulak. Ýarty gulak, iň yssy süýji, etli somsalar şu taýdadyr. Häzir men iýip-içeýin, ondan soň bu günki myhman bilen sizi tanyşdyraryn. Uzaga gitmäň, men gelýän häzir. Blogyň ikinji bölümini gören bolsaňyz habaryňyz bardyr, men täze öýe göçdüm, indi bolsa ýeke özüm ýaşaýan. Rumtur etmäni entägem taýyn däl, sebäbi öýde hiç zat ýok, holodilnik, stiralyny maşynka, gaz plita, utyug, hiç zat ýok, daže lampoçka-da ýok. Näme barlygyny aýdyp bersem has tiz bolar. Bar zatlardan matras ýatmak üçin, ýakynda stol aldym işlemek üçin we çaý içmek üçin çaýnik bar holodilnikde diýýän kuhnýada. Boldy. Ýaşaýanyma iki aý bolup gelýä we birazjyk bolsada plýus minuslar barada aýdyp geçeýin. Plýuslardan ýedi ýigrimi dört imsimçilik. Hiç kim ünsüňi bölmeýä. Pidar sosedleriňden başga. Banýa duş tualetde näçe sagat oturaman diýseň oturyp bilýäň. Hiç kim gapyny urup, Eý öldüňmi ýa diýip gygyrmaýa. Wyhodi won otsuda, moýe wremýa duşy won. Ýa duşy çti roboty ýok. Islendik wagty myhman çagyryp bilýäň. Ýagny meň sluçýymda dewuşkam çaran wagty goňşyma bar bir gije parkda uklap gaýt diýmegiň geregi ýok. Truside ýa şonsuz arkaýyn aýlanyp bilýäň. Şemalla diýip. Minuslardan biderek köp pul gidýär. Bu elbetde diňe meniň sluçýymdadyr. Ýagny tehnika mebeli ýok sebäpden. Ýöne şonda-da

Bolýa, geliň galany indiki bölümde dowam edeli, häzir bolsa interwýu başlaly. Sen kim, nireden?
Meň adym Batyr. Mary Baýramallym. Haýsy köçesinden? Belki köçäň adyny bilemok ara nemeden Täze ýol daýhan birleşikdi näbilýän.
Zakir eke barşanda köçäniň başynda ýaşady tansam şony.
Kimiň oglaýa Zakir ekeň? Pälwanyň. Kakasyna pälwan diýýäler. Ebet. Eý, bilmedim ýa. Hatyny Jemile bar.
Aý, ýok, al bilmedim.
Ogly Gudrat bar. Görsem tanaýmasam, uly ulundym ol.
Togsan birinji ýylyň.
Ýadyma düşdi aw Pälwan. Pälwan Pälwan allym. Tamam. Tanşyňmy nämemi ol? Garyndaşyňmy seň? Ýa men tanamok prosta soraýyn dedim. Haçan we näme höwes bilen TikTok akaunt açdyň we şu güne çenli ýöredip barýaň? Başda men TikToga girýädim. Negatiwçi diýibä giremokdym ýöne beý diýsemem adamlar hä öňki negatiwçi eken olam diýmesinlerde wideo ýüklämokdym täzelikler esasan öz gyzyklanýan zadym üýtgeşik täzelikler bolany üçin ýöne wideo görmek üçin ulanyp ýördüm soň gördüm biziň türkmenlemizem kän tüweleme köpelýär sag bol menem geleý menem bir başyndan bir ujundan hany. Neme edip göreýin? diýip, bir hili-bir hili bolup, özümem habarym ýok. Masgara boldummy, awtoritet gazandymmy, onam bilemok, şeýdip başlap gitdim-ä. Köçede ýören wagtyň tanaýalam?
Aý, tanaýalar-aý. Ýagny ýanyňa gelip, tam surata düşeli diýýän ýa-da awtograf alýan adam barmy? Bar, biziň TikTokda tomaşaçylarymyz, fanatlarymyz, gowy görülýän oglanlarymyz. Hawa, tüweleme bilemok-aý men. Oglanlar bilen-ä düşünişýän, gyzlar, gyzlar bilen birhili aram gowy däl-ä garaz.
Gyzlar söýýärmi ýa sebýärmi? Bilem bu gyzlar sögýämi söýýämi habarym ýok indi sorap göräýme dek öňümizden çykandan men nähili görýäň diýip mysal üçin. A gyz arkadaşyň barmy ýagny dewuşkaň ýa aýalyň. Ýok heniz öýlenemok söýgülimem ýok gudaçylygada tik tokdan gidäýmeli bolduk şeýdäýmesek indi heniz öýlenmedim bir gezegem.
A iki gezek öýlendiňmi?
Ýok. Indi durmuşymda durmuş gurup öýlenmedim diýýän dagy bir gezegem.
A iki gezegem? Iki gezek. O nähili iki gezeg? Iki gezek öýlendim diýýämi? Näme diýýänime, näme gepleýänime düşünibilýänler. Az. Bilýäň, men häzir lýuboý bir wideomy tutuň, şunda näme diýmek islediň, kime näme aýtmak islediň, lýuboý wideomyň mende nemesi bar, näme diýilýär? Panýatiýasy.
Taýyn jogaby panýatiýasy bar hawa. Onda sen diýjek bolýaň, sende samsyk-samsyk wideolar ýok TikTokda, ýagny hemmesi manyly, mazmunly. Hemmesiniň manysam taýyn, mazmunam taýyn, hawa, raspysaniýasyny düzüp, diýýän-ä, aýdýan-ä, görýän, diňleýän kän, many çykarýan az. Men diňläp, many çykarýan az. Oturyp pikir edenoklar-a bula, agzyna näme gelse gepläp goýardy, garaz, şoňa meňzeşler. Bilýäň? Ýaňky diýşim ýaly. Gelip menden Batyr Batýok şu wideoňda bize bir sud etsene näme diýmek islediň näme maksat bilen geplediň birine bir zat kakdyrdyňmy hawa ýa pylany halaman şoň üstüne bir zat kakdyrdyňmy diýip sorag berýän a ýok garaz.
göni hate edýärle deme. Hawa göni şon ýaly.
Ýani düşünse düşünmese srazo palan edeýin sen ol sen bul diýip hate edýärle. Hawa şon ýaly. Hate näli göterýäň.
Ýerine görä siz söze men liboý garşymdaky adamyň adamyna görä bolubilýän her hili adam bolup bilýän da bilýän. Saňa birisi ot. Çort diýip ýazsa-da ýa narkoman diýip ýazsa, senem onuň aşagyna girip, özüň çort, özüň narkoman diýip ýazýaňmy? Ýok, men meňkä ýazan bolsa, men meň özümiňkä jogap berýän, meň oňka baryp, oň bilen işim ýok. Degme ol maňa sögsin. Dogrumy ýalanyna-la? Ol günäli o bolsun, men özüme iliň günäsini göterip ýa ile iýrenpki görünmek hiç hili islemeýän. Ýagny, heýta sen jogap bermeýäň? bermeýän.
Özüme degişli wideolarda bar bolsa iki üç sany edip jogap berýän ýöne oň wideosyna baryp men işim bolmaýar onuň ýaly.
Tiktokdan pul gazanýaňmy?
Hawa. Aý ummasyza baýar ýaly galyp gider ýala däl ýöne kösenen ýeriňde ýol kireý bolýar bu daýjany ötüp ýör. Näçe manat gazanýaň? Eý men hasaplanmagam eý şuna bana dogrymy aýtsam hasaplanmak ýöne badyr bir aýda ýüz elli iki ýüz beýleräk azda. Dollar.
Hawa.
Esasan Türkmenistandan baleşşikler çilim pulyň ommagy diýip atýalar hudaýa şükür. Ýani sen diýjek bolýanyň podpişiklaň ýagny agzalaryň saňa gül iberýä, her hili žeton iberýä, sen o žetonlary gülleri dollara çevirýäň dana ýola töleýäň. Aý ýol kire çilim puly şeýle ulanýan aw.
Tiktokdan başga nämeden gazanýaň bir ýerlede işleýäňmi birisine hyzmat edýäň bir zat satýaň.
Işleýän iş ýerimde men iki aýlyk işde işleýän iki adamyň ýerine ýeke özüm işleýän bir aýratyn bir gurama bar. Bir dört-bäş işgärlik we gaty uly ganam däl ýekeje başlyk bar. Çopançylykda, obada zatda baş çopan zatly ýerler-ä şoňky ýaly üç-dört sany işgär bolup işleýäs. Ýöne men ýeke özüm iki adamlyk işläp, iki adamlyk aýlyk alýan. Näçe manat çykýar? Eý aýlygy dollara ursaň näçe bolýara. Telede alýaňmy? Liramy? Lira türk türk lirasynda hawa. Lira häzir pul dälä.
Lira pul däl. Evet. Dollar berýän ýok dollar bolsa aljak bol indi berenoklar a.
Ýa oýunsyz eýer tak alsak. Müň dollardan geçýämi aýlygyň? Aý şo
şo töwerekler edil geçip ummaza geçenok ýöne ýeter ýetmezräk bar şonçarak. Näme sowýaň bu pula?
Aý ýöne ýuwadan bolýadym mawo indi indi bir azjyk göýberdim. Çalt çalt eýleň beýleň bilýäň. Näme göýberdiň näme eýleň beýleň? Aý indi ýa. Entemene keýpe diýen ýaly. Opjom hojalygyň bolmasa bilýäň-ä ho hojalyk bolmalydygyň üçin çaltrak.
Toýa pul toplaýaňmy?
Toýa iki-üç sapar topladymam, dagatdymam. Toý sebäpkäri tapylmasa puluň manysy ýok-da bilýäňmi. Onda gel şu wagt agzalara ýüzleneli. Eger arasynda görýän bir owadan baý bolsunmy gyz? Gyz baý bolsunmy? Baý maşgaladan bolsunmy?
Aý bolup biler o bolsa kem däl. Ony ýöne näbileýin biz ýalan nesip edermika. Biografiýasynda we awtoportretinde bir çekip berseň nähiliräk saňa aýal gerekdä ýani dewuşka kaçestwolaryny aýt biz şu wagt agzalara ýüzleneli däne aktiwny poýska çykaly gözläli.
Ýutubdan tiktokdan gudaçylyga gideli diýeňdä umumana tamam bolýa.
Nähiliräk gyz gerek? Baý maşgaladan bolmaly. Daş keşbi, saçy haýsy reňkde bolmaly?
Gyz maşgala saç barmy? Gara saçdan başga saç gelişenok ow. Bilýäňizmi şony? Men öz pikirimden şon ýaly çala reňk berdirýäler. Gaty görmäň, bagyşlaň bolýn, enem pagyryň saçy ýaly edip gelişenok köp gyza bilýän. Boýasynlar gara boýasynlar ýalpyldap duran bilýäňmi. Hemme kişiň saçy tebigy owadanlygy bolup bilmez ol ýaş gidýä ol hemme kişä belli zatda. Umuman sary diýä ak diýä bilet ýaşyl saçlaram bar soňky halda. Gök ýaş hawa ýaşyl gyzyl baý diýen özlerini maşyn welosiped ol bul ýaly edip tüweleme kraskalaýalar diýjek bolýan bolanokda. Gelişenok gyzlar kösenmäňeý hudaý bar gelişenok oglanlar nalatmaň kösemäň hawa tebigy owadanlykdan başga owadanlyk hiç ýerdede ýokdur hawa şon ýaly. Gözi haýsy reňkde bolmaly. Eý göz göz ol göz olam bir hudaýyň beren hudaý tarapyn berilýän göz dä el göz burun hemme zat. Hudaýyň berenini sen eýläk ýazsaňam üýtgedibilmeýäň, beýläk ýazsaňam üýtgedibilmeýäň. Ol gözi bolup görübilmeýänlere-de ýasna zat. Bilýäň. Kilosy näçe bolmaly? Äý, kilo. Menden. Senden agyr bolmalymy, ýeňil bolmaly? Menden ýeňil bolsun.
Men altmyş bäş kile, menden ýeňil bolsun. Boýy näçe santimetr bolsun? Boý meň meň boýum bir segsen üç bir segsen iki şeýleräk meň boýum olam menden gysga bolsunaý uzyn däl la ýa gyz uzyn bolsa oglanam kelte bolsa hezil bolmaýa onda. Bir ýetmiş bäş bolsun. Aý şeýleräk primerno gysga da bolup biler gyz maşgala gysga bolsa az sowalar.
Onda jemläli, demem. Mähriban ildeşler, şu wagt biz aktiwnyý poýska başlaýas, ýagny batýoga aýal gözleýäs. Ýagny, er araňyzda ýa tanyş bilişleňiz bar bolsa, bir gyz maşgala, boýy bir ýetmiş bäş ýa ondan kiçiräk, kilosy altmyş bäş ýa ondan azrak, saçy gap-gara bolsun, başga reňkler bolanok, tebigi reňki bolsun we baý maşgaladan.
Pulluja. Pulluja. Aý garaz toýdan soň bergi üzjek bolsaň gyzykly bolmaýar. Şonuň üçin toýy bergisiz etseň gowy bolýar şonuň üçin ana.
Toýy öz boýnuna alyp bilýän gyz gözleýäs. Wot. Teswirlerde sizden haýyş ýazyň. Instagramy bolsun, tiktogy bolsun, linkini ýazyp goýberiň. Aktiwnyý poýskda biz. Ýani biz diýenimiz batýogy gözleýäs. Rahmet. Dowam edýäs. Türkmen tiktokerleriniň arasynda iň halaýan ýa-da respekt berýän üç sany tiktoker bloger adam. Hökman tiktoker bolmalymy ýa umumy umuman sosial ulgamlardan liboýsy bol.
Dawaý birinji tiktoker ondan soň media ulgamynda.
Türkmen tiktoklylardan kim bar garaý men. Özümden başga hiç kimi tanamok diýýäň. Ýok ýok ýani bilýän men o tiktoga çykýar a. Respekt berjek adam ýok dime. Birinji hawa birinji balesjigim meň türkmen blogerlerden a ýagşy ussa ýagşy goşun. Men instagramym bar öýdýän esasan a oňa. Tiktogadam bilemok. Başgasy wideolaryny alyp ýükleýäler muny görýän özüm-ä. Eý pakar-a şolaý meň üçin-ä iň neme tiktoker däldir gun bloger şo Ýagşy Goşunow ussa çözýä maladis nesip bolsa barsam men aňryk barsam
Awtograf aljak sen. Hawa salowmaleýkim diýjek oňa men. Ony tapjak men nirde-de bolsa, nirde ýaşaýanam bol. Ana, şoňa walet edýän-aý men, kime walet etmesenem. Şon ýaly.
Başga ýenem iki sany? Ýene iki sany kim-aý, gyzlaram barmy, gyzlardanam? Ähli, umumy. Gyz, gyzlaň-a-o, gyzlaň-a hemmesi tüweleme tiktokera-o, gyzlar. Kim diýsemkäm-aý? Arasynda haýsyny saýlap bilýäň, ine şol, prýam kontenti güýçli diýip? Ýa-da tanslary gowy diýip bilýäňmi? Pikirlenmezçe sorag gaty pikirlendir ýara bulaý. Kelläňe birinji gelýän aýdyber.
Birinji gelýän men tik toga girmäkäm men instagramda instagramda wideolaryny diňleýädim prkol prkolçyklaryny üns berýädim biziň oýa hanym bar bilýänsiň. Kim kim?
Oýa hanym tik tokda. Men tik toga girmäkämem şoň instagramda-da wideolaryny görýädim. Şuada öz tik togam bar oň. Oýogan bar a o. Istanbul diýen bar a. Sen tanaň oň men. Ýa. Onuň tirkeşýän näsiň sen kän gyzlar bilen. Naý boldy gyzlardan a şony gowy görýän men. Gowy görýän diýen ýalňyş düşünme. Gowy görýän da umuman.
Näçe ýaşynda o? Hemme zady hemme zady hemme zady maňa ýakyn jana ýakyn hawa hoş gülüşmeli ýerinde gülüşi bilýä sögüşmeli ýerinde sögüşi bilýä gerek ýerinde söýüşibem bilýä hawa näçe ýaşynda ýaşyna bilemok şoň otuzdan a ýokarrak öýdýän ýalňyşmasam. Şoňa toý edýäňmi? Eý ýok geljek gal diýdi aýtdym o meniň.
Sorap gördüňmi jan. Ýok. Günbatar ýurtlarda ýagny zapatda blogerler, tiktokerler biraz auditoriýa toplap aýdym aýdyp başlaýa. Sen haýsy žanrda aýdym aýdyp başlarsyň? Men aýdym aýtjak gal bratok men hiç hili aýdym aýtmaýanam. Ýöne. goldaw berip bir süýräp başlasalar men şo gysgajyk gysgajyk goşgujyk bor degişmejik bor hawa birine kakdyrma bor bir zat bor şo şolary alaýmasam men aýdym pylan diýip bilmeýän aýdym. Türkmen aýdym tak diňleýäň. Türkmen aýdymy aýdymlar hawa aýdymlar halan girenilmez hemmesi aýdym diýileniň ady üstünde aýdym gowy görülýändir welin has Has bir hili bir arkaýyn ediji, göwnejaý, şähdiňi açan aýdymlar bar-a, şolary diňlemäni gowy görýän. Aýdym. Üç sany aýdymçynyň adyny şu taýda belläp bilersiňmi?
Üç sany aýdymçymyzyň adyny biziň türkmen aýdymçylarymyzdan birinji-a gitarist biziň Pälwan, Pälwan Almaz. Birinji oçur ony hökman diňläýmeli men. Täze zapis çykardymy, ýetişsem ä birinji orun, ýetişmesemem onunjy, müňünji bolup diňlän men onuň aýdymlaryny. Ikinjem toý aýdymlary, tansowalyň aýdymlary meň atdaşym bar Çapaý Batyr. Ony diňlärin. Gowy aýdymlary bar. Ony diňlärin hökman. Üçünjem gyz bolsun diýjek bolsaň ä kim bar garaý gyz. Gyzlary tanamam, gyzlar bilen aram gowy däl bolany üçinkäm. Kim? Mahym bagşy, wa halk aýdym aýdýan Mahym bagşy. Ana olam erbet däl. Aý şol üçüsi bolsun.
Geljekdäki planlaryň nähili? Türkmenistana gitjek ýa Stambulda galjak, bir ýerlerde işlejek, oturjak, durjak, iýjek?
Gelejekdäki planym Allajan birinji spisekde bilýäň näme etjegimi gidip bolsa şo ýerdede bolsa tapawudy ýok aňyrda bolsada tapawudy ýok öýlenmek hojalyk bolmak ile meňzeş hawa bagtly durmuş hemmekişem isleýän zatda birinji planym a şol artyk Maňlaý kysmaz işi nirdede bolsa gabat gele tapyr tupur birinji planyma öýlenmek ikinji plan ikinji planymam baýap galyp ösüp gidäýsem dagy men gidip ýurdumda Türkmenistanda halkyma hyzmat etjek daşary ýurdy hiç aklymdanam geçiremok şeýle pikir edýän menä galanam Allaň işidir nesibede bolsa. Ýurdumyzda, halkymyzyň içinde, öz obamyzda, artyk nirem, şäherem bolsa, Aşgabadam bolsa tapawudy ýok. Ýöne ýurduň içinde halka hyzmat etmäni gowy görem men. Daşary ýurda pikir edemok.
Stambuly gowy görýäňmi? Aý, öň gowy görýärdim, indi halamok. Indi birhili gidesim gelýärmi ýa ýer üýtgedesim gelýärmi, opşam, birhili ýadadym özüm-ä. Ýigrenýän diýseň ol ol aýyp bor. Ýigrenilmez welin çörek iýen ýeriň bir nämede bolsa ýadatdy ýöne bir kemi ýadatdy. Stambulda ýaşamak gynmy? Kyn däl. Aý gitdigiçe kyn kynlaşýar ýöne kyn däl-le. Hemme ýerem diňe Istanbul däl. Durmuşyň özi nirik barsaňam özüňe bagly ýaşaýyş meň pikirimçe. Şon ýaly.
Ýaşlara biziň agzalara podpisçiklara berjek maslahatyň özüň ýaşaýan şu otuz ýaşyňa çenli gelen bir öwrenen zatlaryň bar bolsa şolar bilen bir paýlaş seniň eden ýalňyşlyklaryňy ýaşlar etmesin.
Köpçülige köp çykmasaň gowy. Öýüňde, hojalygyňdan girip çyksaň, TikTok ulanýaňmy, Instagram ulanýaňmy, telefon ulanýaňmy, telewizor ulanýaňmy, garaz, öýüňde etseň gowy meň pikirimçe. Köpçülige çykaňsoň birhili Gyzykly bolanok. Aý öýde boluň kän entemäň diýjek bolýan amuman. Ýatýaň telefonyň üstündemi aşagyndamy nirsinde nirsinden oýnamany gowy görýän bolduň. Ýaňky ýaly halka peýdaly adam bolup ýetişmelimikä diýýän menä. Başgada näme peýdaly maslahat sen sen beräýmeseň menä öz pikirim öz nemämi gürrüň berdim başgada bilesiň gelýän zatda bolsa

Görüşýäs.
Düýeýiň saçak zat taýyndyr how ýetişýär.
Türkçe men hem bilemok. Eý bilme bolman näme etjek ene diliňi öwren sen ilki türkçäni öwrenjek bolman. Ýene.
Hawa.
Ýo degişýännaý. Düşünişi bilseň bor sögüşman. Galan zat goý.